Vana vanogara kubackseat here? Vamwe vana vakabuda kani? Bhuti rikaramba kuvhurika vana vangu vakafa kani? Junior one here, Junior. Junior one here.
Takatarisana netsaona inosiririsa yakaitika muguta reGweru madeko apo panova pane kombi yainge yakatakura vana vaibva kuchikoro yakabatira moto vanomwe vakatsvira mukombi iyi vakashayika. Nhasi uno tiripo paGweru Central Police Station apo panova paungana vabereki vevana vakatsvira mumota pari kubatwa basa nemapurisa ezimbabwe republic police criminal investigation department vecid vanova ivo vatora madna swabs ekuti vange vachikwanisa kuchiita tsvakurudzo yekunanganisa kuti vana mitumbi yevana iripo ndeyevabereki vapi takwanisa zvekare kutaura nevamwe vevabereki vanga vari pano Varondedzerawo zvakaitika kubva pavakanzwa shoko retsaona iyi. Ndakarota tichirima mumunda ndikarotazve tichidzokorodza kurima saka ndakabva ndatodana uyu umwe wangu akafigwa uyu mai amanda wopedza ndarota hadzina kunaka mai maroto emai geli ndarota tichingorima asi hope dziri kuramba dzichingodzokorora tichingorimazve mai amanda vakandiita a ah, hope dzenyu hadzina kunaka dzakashata ndandiri kumba nezuro ndakuti ndinotengesa muno mutauni asi zuro ndandiri kumba
samakakwanisa here kunosvika panzvimbo yaitikira tsaona makawana pakamira sei takasvika asi takarambidzwa kupinda nemapurisa tikanzi ndai motasa vana venyu kuchikoro apa ndakasvika kuchikoro ndakaona vana musina vana pane vana vakapfeka green vekumatongo vekusenga vasimo saka ndakasvika ndikati asi kombi yanga isina kutora vana vekusinga saka vanhu vanga varipo vaingotivhiringidza vachiti vanga vasati vatorwa vanga vatorwa saka tasingazvinzwisisi nekuti papakazara vanhu saka pakazonzi vana vanga vatorwa tatoziva kuti vana mwana wangu atsva nekuti ndo vanotanga kutorwa kusenga vachizouya kumatongo saka kurunzi vana vakazoburitswa mukombi vakatanga kurongwa nadriver vana vanopedzisira kuburuka vakanyanga vagari kuback seat umwe wacho anotogarana naalbert anga atosiya bag muclass ndokumanya anotora bag ndokuzogariswa pafront akakwanisa kubuda mm, murume wangu akafonerwa nehazvanzi yavo achitaura kuti pane mota yevana inotakura vana yatsva asi manyemi ndemunotarisa saka murume wangu akapanika ndikabva ndasumuka ndobva ndanoudza umwe wangu mm, mai vaalbert ndobva ndatovashedzera ndati ah, hanzi kombi yevana yacho asi pane vamwe vana vanzi vatsvira pai mukombi handiye tinodii tinotarisa asi avanga vakambondiudza hope dzavo achiti mai amanda ndarota hope tichirima ndikatovakomena ndikati ah, hope dzamarota dzakashata kurota uchirima ndongonzwa uchinzi chirufu saka ivo vanga vatogara vari munhu anga akatongomuka akatongoneta vakatongogara vachida kutodididza sanga tozvitadza handitombotaura navo nyaya paya saka pakasvika foni ipapo ndakavadza vakatofa ndikujoka vakati hama yamanda musadaro ndikati andingatamba ah, nezvinhu zvakadaro here handei ndakabva ndatosvika kuma ndikato pfeka mapush vatatomhanya tikaenda tiri muroad imomo taitofonera vana tete vangu chititi ndo vanogara kusenga ava kuti vanotarisa kukombi kuti vana vari mukombi varimo here because vedu ndo vanga vane first kombi inotanga kuuya first trip yavanofanira kuuya nayo kombi yacho iyo ndiyo yanga yatsva saka tanga tati vane confusion kuti pane vana vabuda kuti pane vedu here kana kuti hapana vedu takafamba murodi momo tichingoshingisana kusvika tasvika tanosvika takaona rodi yakablokewa nemapurisa asi kombi ini andina kana kutomboona kombi yacho andakatadza kana kutotasa kanhasi anditozivi kuti kombi yange ikaita sei takabva tatenderera tikasvika kuchikoro tichisvika kuchikoro takasvika paofisi muofisi momo manga mune vana vamwe vanokwira navo kombi nomwe mwana anotogara padhuze nesu anongoburuka naye mazuva ese wangu wacho anga asimano vaalisha naalbert ah, ndakabva ndatongoona kuti hapana ndikashedzera ndichati alisha alisha vamwe mwana vandikambobvunza chimwana chacho chainzi hana ndikati naye hana wamboonawo mwana waalisha akati alisha ndamuona apo aburuka mumota ah, ndikambodzokera ndikadzoka futi ndikabvunza ndikadana wambona alisha kati alisha ndamuona aburuka mumota kuti ndichaziva kuti kwakuri kupanika kwemwana asi pekuzopedzisira pacho akati ah, alisha haana kuburuka mumota neniwo nekutoona kusadzokawo kwemwana kumba kusvika manheru kusvika pakurara nepakumuka isina kuona mwana ndakatongoziva ndatongoziva kuti mwana wangu atoshaya vaita kurongedzewa nekuti vana ava vari kunzi ivo mukombi vanga vari 24 eh, 24 vana mukombi saka kurongedza cheko cheko eh, masaga chaiwo semasaga acho inosiwa kugmb kombi inotakura vanhu saka vana dzainzwirira se vanga vari kugarana mwacho ndosaka vatowaveshewa mukana wekudi wekujamba nekuti vari kunzi vana vakufa kwavo vari kunzi vanga vatotaka kunamirana vakubatana kuratidza kuti vaida kugurisana kuda kuti anotanga kubuda ndiyani zvekuti vamwe dai vana vanga vari vashoma vamwe dai driver akakwanisa kuvaburitsa semaburitso vakaita vamwe nekuti driver vakatadza kuburitsa ava nekuti vanga vamukurira kuwanda kwavo akaburitsa vanhu 17 if I'm mistaken 17 panze saka dai akaburitsa 17 mapassengers dai kombi yese yakatobuda saka dazabudisa vamwe ava nekuti nguva yanga pamba sina asi dai kombi yakaenda vanhu chaivo chaivo dai kombi yakabuditsiwa zvakanaka vanhu vakatorarama vese